Halo. Halo. Ah, a hmasa bik ah YouTube leikha ah vun chim ta ka duhmi cu YouTube leikha subscribe tor rih lomi nan um sual si ahcun YouTube lei hi live in ka chim lengmang lai caah Subscribe te kha thazang rak kan pe cio ding ah hika hmun in sawm ta hna kan duh duh hna mi si. E Facebook le zong kha ka chim chi lai caah ti kha YouTube le kan zohmi nih khan subscribe le like te kha thazang nan kan pek cio da ding ah hika hmun in a hmasa bik ah vun chim ta kan duhmi hna si. E phun kika kip i ummi Chinmi phun u le nau nu le pa hna nan dam cio maw? Tengcung tlang nih lunglawm le hmaipan tein kan ton ṭhan hna. A hmasa bik ah thawngpang ka chim hlan te ah atu ni chim kaa timh lo nain phakakhat a cang ruangah kha ka van dirh ṭhanmi a si tikah a ruahzia nan kan thiam lai ti ka hika mun chim ka duhmi a si. Nizan i thawng ka chim nak ah cheukhat in tanglei i ca ka lehmi tete zong nan um caah ka van zoh i kannih thong a chimmi nih cun Chin miphun hi rualrem te um hna usih ti kha ti kan duh caah khan kan chimmi si i zahan i Lotu CDF nih Zotung CD pa an thah timi kong ah ka chimmi ah khan an thah taktak ti kha ka ti lo asinate Zotung Velo nih ca an ṭialmi a kan hmuh ruangah khan kan chimmi a si i hitihin dir hi um hna seh ti kha kan ti bia ka si ti kha a hmasa bia van chim ka duhmi a si. I an ttha taktak lo a si ahcun uh, lotu CDF le nih khan cathanh an chuah te lai kan zoh te lai ti kha keimah nih ka timi a si i ka bia kha a ngei thim lomi zong nan um lai caah uh, bia timi hi nan duh nin nan duhmi zong tein uh, kan chim can zong um lai uh, kan i palh can zong um lai caah a ruah ziar kan thiam ti kha i kamin chim ka duhmi si i mah kai thong di le a hman le hman lo tu ku cu ani lo tu CDF le ni khan an thong than na kha avalang ter ku lai ti kha i kam in van nol chap ri ka du chun cheu khani comment zong ka bedo lo be cha lo ti zong kha nan kan ti cha a zei kan ti lai kei tu cu hitihin a hro zong hro lo tein ka thawngpang chimmi a ngai duh lomi nan um a si ahcun zei khawm si ah lung zalawn tein ngai loin chuak khawh si ko ti kha hika mun in sabik ah mipi sinah vun chim ta ka duh keimah le keimah ka ti kho tawng i ka zuan cuahmah ko in nan thinlung duh lo tein ka van chim sual mi um zuah a ruah zia te kha

thawng kan theih khomi pakhat pahnih te kha hika hmun in chim phuannak ka van nei lai i a dih dong tiang nan kan ngaihpiak cio hna lai hika hmun chim ta ka duhmi a si i ka computer a tlamtling lo caah khan computer hi laptop pakhat te hi nei kho ning si law thawngpang hi duhtawk in ka chim khawn lai na laptop lawng te a si tiah khan thawngpang hi kaa ṭial kho lo caah khan a ruazia rak kan thiam u ti ka hika hmun in chim ka duhmi a si A pakhat ah kan chim dingmi cu thlan i kul in hnih nizan thil cangmi ah kan thei kan thei hngalh lengmangmi kan hngalh lengmangmi thonghni le kul le velo ah thonghni kul ah thimnak ah aa tel vemi kan Chin Party CNLD party nih nizan ah thawngthannak an van tuah ralhrang nih thimnak a tuah dingmi ah party hlapung tling tuah u register tuah u ti kha a ti i ni sawm ruk chungah register a tuah lomi cu party chungin hlonh an si lai ti kha a van ti caah party cheukhat cu atu hi kawlram chungah party sawm thum reng lo party nganmi hi an si tikah atu party pariat hrawng he ṭha tein min a pemi kan theimi si ti kha ka chim ka duh i mah ka zawn te cu ka palh sual chia cu a rual ziar kan thiam u law i mah ka cu CNLD party hi an i tel kho lai ti an i tel men lai ti zong kha bichawh leng um tika ni zan ah thongthan na avan tuah i ralhrang nih hi bantuk in una alang hnu ah ama nih thimnak atuah dingmi kan ni CNLD party cu kan i tel kho lai lo ti kha thawngthanhnak ah a van tuah i CNLD party chairman a simi Pu Ngai Sat nih kha a chim i a chimmi chungah le annih cathan chungah khan hitihin a ti an ti Chinram chungah hin Myone pakua chungah hin atu cu myona hman patlei khat a si cang tikah zei kan ti lai mah ka hin kale myo kale myo hrawng hi Palewa hrawng maw sorry Palewa tel loin pariat hi pehtlainak kan tuah kho lo ti si. A ruang cu ralhrang nih mah siar law unnak a lak hnu ah mah siar law a phuan i cuticun mah siar law i a kan hruaih. I funglaing zong a thatnak a phi na a um. Cun Thantlang peng lebang cu Thantlang peng lebang cu inn tha ne laing zong a tha ti lo, funglaing zong tha ti lo. Cucaah party chungah aa telmi vialte meeting zong kan ṭhu kho lo kan au kho hna lo caah atu tan i ralhrang nih thimnak a tuah dingmi ah hin kan i CNLD party cu kan i tel kho lai lo ti kha pu Ngaisat nih kha a chim ti kha van chim ka duh i atu kum thimnak ah ralhrang nih a tuahmi ah cu CNLD kha an i tel lai lo ee ti kha a pakhatnak ah van chim ka duhmi si Cun a pahnihnak ah zahan ah khan kan chim cang i Hakha le Thantlang kar hrawng Hakha le Falam kar hrawng hi kan chin thluahmah kan chin cuahmah i nizan ah ral zong an i tu he le chiati i kahdohnak zong a chuak ti kha kan chim i cun a pahnihnak ah uh, zekan ti le matupi peng lei zong kha nizan kha ralhrang pasarih an thi ti kha a pat hleihnih an thi ti kha ka chim cang i atu ni he thlani kul ni thum tiang thong kan lak khawh ve mi ah chinram kul i matupi le peng le palewa kar i zegan ti lai tuaisih khua chuak zon ah hin ralhrang le mipi ralkap kahdohnak fak ngai i a chuak cu maka cu kahdohnak fak ngai a chuakmi ah cun ralhrang minung paruk an thi ti kha thawng an theimi si hi hliamhma pumi zong hi an tam ngaingai caah ralhrang nih hin helicopter in mah hliamhma a tuarmi cu a lang hna e ti kha thawng kan theimi si cun Nizan zongah khan hi bantukin uh, Palewa kar le Matupi kar ah uh, riacaw le uh, hriamnam a phormi ralhrang cu uh, Matupi PD CDF nih an rak kah hna caah ralhrang uh, hleihnih an thi rih ti kha thawng kan theimi seh tu hi Chinram hi hmun hi hmun thum i a nawr i atu hi atu ni zong ah hin thawng kan lak khawhmi ah March ni kul ni khat thil a cangmi kong ah khan Kalemyo i a rami ralhrang cu Lungbang khua to varchuak ah an zuam lio ah Mah kiamkap i a ummi khuami dihlak nih lungpang lungpang ah bom an chiah. Bom an chiah i mah cu bom an chiahmi cu ralhrang motor kha aa zei kan ti lai mah varchuak i an ra zuang lio bangah khan lungpang zonte an phan bangah khan bom an puah hnawh hna mah lungpang ah cun bom an hrawl i mah bom cu a puak i mah lungpang cu a kuai in lung cu a a hril i mah ka cu rak kap motor pali leng hi var tiva bakah tla la bakin lung nih a hril hnawh hna ti kha thawng an theih Maka ah cun ralhrang hi a tlawm bik minung pakul an thi ti si. Cun zeimazat motor zong hi a rawkmi zong an um rih i cun maka cu hliamhma a pumi zong hi an tam taktak ti si. Cucaah hi bantuk ah hin Chin miphun chung i hi bantuk ah hin lung i hrilhnawh hi cu a ropui taktak a cang. Cucaah hi bantuk thawngpang kan theimi hi lung a hmui kho taktak ti kha hika hmun in chim ka duhmi a si. Khuami pakhat nih mah hi tualcungmi sinah media sinah hi bantukin a chim ti kha min langhter duh lomi nih ti kha hika hmun chim ka duhmi a si. I cun atu hi Falam kar le Hakha kar ah Falam i Hakha le aa thawhmi ralkap cu atu Hakha le an phan lo i CNDF le CNA nih hi bantuk in atu hi an do cuahmah hna lio si i Hakha le zong hi atu hi an um hmunhmai la rih cang cun Falam lei zong in hnu lei zong an nor kho ti lo hmai lei zong an nor kho ti lo i an nih an i timnak ahcun atu i Maraka motor pakul leng a kaimi Chinram le Hakha le a kaimi hi a zapi tein kan lak dih lai i a chunglei rakap a ummi vialte ka salendar an tuah lo si cun tlaih dih in le hnuai dih ding ah khan an i timh cuahmah lio a si caah zeikhom sia thlacamnak in bawm hna u si law kan mipi rakap atu tiang hi an him rih i ralhrang lei hi minung pasarih pariat hrawng hi atu hi bom an puan hona an thi cang i Hakha lei zong an phanh kho ti lo, Falam lei zong kir kho ti lo. A ruang cu a karlak bak ah tu an um i kalei khi Hakha CDF le CNA nih kalei khan um khen na an chawh khen cang hna Hakha lei nih kalei hi Falam lei nih Falam CNDF le CNA nih an chawh khen hna cang hna i a lai micer bak ah tu an chiah hna tikah atu ralhrang cu lungrethei vang san bak in an um caah thlacam bawm hna usih ti kha hika mun chim ka duhmi si mah ralkap hi atu hi ralkap motor pakul leng i hakha le a kalmi hi an zen kuan zong a dih caah hakha le cun thantlang le ria caw zong a dih caah cung le he lokotra nih cun thantlang le kha a kal tikah daron in an thlang lengmang tikah an van long zong a rawk cun an ei ding zong ka a hrawpia lengmang hna tikah uh, tu hi ei ei ok nge lo in thantlang le rakap hi an um ca atu hi Hakha le kha vapan i Hakha le i rakap a um mi zeimazat lak chi in thantlang le hi ria chaw va chan ding ah ramian si lai ti kha zum a si ca zeikhom si atu i Falam kal Hakha kar i uh, rakap rahrang um mi hi uh, A zapi tein mipi ralkap nih an tlaih khawh hna ning caah khan thlacam bawm hna u sih ti kha hika hmun in chim ka duhmi a si. I mah vialte ka kan thawngpang si rih ko selaw thaizing zan hi ka rak ṭhu ṭhan rih lai i caan ṭha um si ahcun a kan dirkamh i thazaang a kan pemi nan dihlak cungah lunglawmnak tampi ka nei i nan nan lungduh in ka chim khawh lomi um sual si ahcun a ruazia rak kan thiam u cun ka chim cia bang voi hra chim ṭhan ding law CDF uh, lotu nih zotung pa an thah timi kongah khan a tua cung media chingin kan theimi si tikah khan uh, an nih zotung uh, zekatila lotu CDF nih cathan an chuah te lai caah khan le zotung CDF nih cathan an chuah te lai caah khan uh, matu kan zo hna lai i ati in zeirong an tha silol an tha taktak maw a hman maw zei bantuk a si ti kha kan thei te lai maka ahcun thanh khawh kan i zuam lai ti kha hika mun in chim ka duhmi si e ma vialte si selaw a kan dir kammi thazang ka pemi nan dihlak cungah bawipa nih thluachuah in pe hna seh nan dihlak cungah lunglawm tampi ka nei ti kha vun chim ka duh nan dihlak in chun ṭha mang ṭha um vai u